Ie, yeah, siwr o fod, ie. Yeah. Fel sy'n wedi gweld yna, fel, o, siwr o fod, blwyddyn cyn i wedi ni, ti'n bod, y bai yn ei rili, sy'n ei cwrdd lan spel. Ie, yeah, ie, yeah, fe o. O, hmm. ie, mae'n mae cyfnod weird, yn dweud? Odi ma fe, ti'n ma fe, ti'n ti gweithio'n gytre nawr, yn e? Ydw, ydw. O 'na pam fi yn hwn. Fi'n fi'n teimlo fel, timod, os os t- os ti'n mynd i gweithio adre a actually cymryd e'n serious, ma' raid bod ti'n trin e fel 'se ti yn gwaith, timod? Sdim pwynt jyst... Sori, daw'r sôn, gad i fi jyst gad i fi jyst cau'r drws os plaen. Ie. Fi'r un peth a ti. Yym, fi'n treial gore fi fel bod lan digon cynnar, Um, yeah, yeah. Fi'n lygo bod ti ôl desk fi erbyn o leia un ar ddeg y bore, a wedyn fel, twad, cynno cynnar wedyn ni, um, byd ti hapus lefn, a nôl at i'r ni. Fi, fi gyda amla'n benni nghynt, achos sa'n trefeili mewn i gwaith wedyn, tal, so fi'n benni marc y doi ffyrra wedyn ni, ond fi'n dod i, dod i benni good quality gwaith gytre fi'n teimlo. Hello, Nick, hello, Nick. hello. Mendaf, dwi. Hey, go fi. Chi'n glywed fi? Ie, yeah, ni'n clywed ti, so ni'n gweld ti. O, o, angon, siw fi'n troi'r fideo ymlaen? Um, gwisga turn fideo on. Fi'n credu hwnna'r bwtwm. Chi'n gweld fi nawr? Ie, yeah, ni'n ni gweld hey. ti, dim gwyneb ti. O, oh, um, o. Oh. Na ni. Siw fai? Gweld fi nawr? Ie. Yeah. My god, ti'n siafo yna? Wel, ie. Yeah. fi lico, er bod fi'n gweithio o gytre, fi lico safo bob dydd yn dyfe, twed. Neu'n neu siŵr bod fi'n lan ac yn edrych yn deud i fydde, achos fi'n neud tipyn o'r meetings hyn, ond uh, fi ddim cweith wedi dod yn gyfarwydd a siw mae fe'n gweithio. Mae'n anodd, mae'n gymleth, mae pob beth mas yna nos ail. Just technoleg, mae'n nuts. Mm. That's all, mae eisiau fi just neud sgrin fi bach mwy clir, achos chi weld yn eitha blurred fyna,

Fi'n gwneud sawl rownd i chi. Um, ie, ie, newn ni mynd mlaen i'r cwydd nawr, ie, ie, ie. Bach o lag fi'n credu. Um, yeah, well, Wi-Fi ti, Wi-Fi ti yw hwnna. Wel, dylse gyfo'n o'r reit, fi'n credu bod digon da fi, ond ie, yeah, jyst bach o lag. Um, reit, rown cyntaf de, yw cerddoriaeth, oce? Okay? So fi'n mynd i ware, so ie, yeah, mae eisiau papur y beiro arno chi. O, oh, um,

Yeah. O, oh, yndaf, um, reit, uh, music de. Um, so, mae da, uh, da fi wyth can i chi, okay? a chi fod gesto, na i wario nhw dros dro hwn nawr, a chi fod gweud wrth fi beth yw enw'r can a pwy yw'r artist, oce? Okay? So, okay. wario ddim gyda nawr, oce? Okay?

Um, ie, yeah, da iawn fyna, gyda chi gyd marcau llawn yn y rownd cerddoriaeth. Uh, rownd nesa, challenge sydd â fi chi. Um, fi moyn chi mynd i hôl y peth hena sydd gyda chi yn kitchen chi. Hynny yw y peth sydd gyda'r use by date, ys bod y mas o date hynna. Oh. Okay, so okay. 3, 2, 1, go! Y peth hynna? Ie. Yeah. Yn, yn gegini? Ie, yeah. go. O, na. Um, o'n i wedi clywed drws.

19th of November 2012. O, oh, boys, mae e mor gwrdd gweld chi. Mae eisiau ni, mae eisiau ni wneud mwy o stwff fel hyn. Ie, yeah, odyn, fel, o'n i, mae jyst yn, mae'n cymryd rhywbeth yn ei sylw i'n dweud, faint, faint mor agos i ni fel criw o ffrindiau, bod eisiau ni'n jyst gwrdd yeah, yeah, yeah, yeah. fe. I mean, mae fe... chi fel teulu i fi. So, tibod, mae eisiau ni... as soon as mae hwn drosodd, mae ni'n cwrdd lan, tibod? Fi moyn gweld chi trwy amser! Tibod, fath na o beth. Reit, yy, a y rownd dwetha de. So, mae ma' dou o chi eitha agos i fi ar hyn o bryd, ond rownd dwetha yw rownd yym gwybodeth personol ambiti fi. So rownd cwestiynau cennydd, fel i fi'n licio galw fe. um, so, cwestiwn... So, mae ma, ma fe'n eitha dda na fi. Mae dweud wyth cwestiwn yn biti fi fel person, oce? Okay? So, cwestiwn gyntaf, beth yw fy swydd bresennol i? Mae hwn yn tri cwestiwn, fe'n gwybod. Mae hwn yn tri cwestiwn. Os ti wedi cael job newydd yn diwedd, arno i ti?

Sa i'n sa i gytuno gyda'r cwestiwn na, fi gedi bod e'n trick cwestiwn. Trick cwestiwn, dim job da ti. Na. A i'n gwybod oedd rhywbeth, tal. Oce. Okay. Um, Mlaen i'r un nesaf de. Um, Oce, okay, nath um, dim un o'ch chi cael cwestiwn yn iawn yn y rownd fatha yna? Ie, yeah, ond mae

Ie. Um, OK. Um, da iawn yna, fi'n llys i'r cwiz na de. Um, dim lot yn ni. Mae ma well nawr. O, ti'n ôl? O, gwrdd, gwrdd, gwrdd. A o'n i'n jyst yn gweud y results o'r gweud bod yn dawd i ennill y, y cwiz fel un marc oedd yn ddi, so oedd agos. Um, Bydd ni'n neud hwn, to, boys. Chwa'n mae'n neud enw sfori, to? Yeah, good. Definite. Definite. Yeah.